Ũtukũ ũmwe kĩihũ nĩ kĩaingĩrire compound ya mũciĩ wene na kĩihũ kĩu kĩarĩ kĩhũtu mũno na rĩrĩa gĩacũthĩrĩirie kĩaga kĩa ngũkũ gĩkĩona ngũkũ cihũire kũu ka no cirigĩirwo ikairigĩrwo na waya waya maita merĩ ũũ atĩ gĩtingĩhota gũtonya o rĩmwe gĩgĩcora kĩihũ kĩrĩa gĩgĩthamara gĩkĩũria "Mm-mm, kwĩ mũndũ nũ wĩ hakuhĩ njogoo ĩrĩa ngũrũ ĩrĩa nene ĩrangagĩra ngũkũ iria ingĩ ciothe thĩinĩ wa mũciĩ ũcio ĩkĩigua kĩihũ gĩkĩaria ĩkĩũria kĩihũ wee nĩ weũ tondũ kwarĩ hakuhĩ thaa kenda iria gĩcogoo gĩtanaga kĩihũ gĩgĩcokia nĩ nĩ niĩ ndĩretana ĩ njĩtagwo igogo ĩ ngwendaga ũhingũrĩre he kaũndũ ngwendaga twarĩrĩrie njogo ĩgĩkira Ĩkĩĩra kĩihũ, Tiga gwĩtua njũhĩga! Ũcio mũgambo nĩ ndĩraigua ti wa igogo, ũcio nĩ mũgambo wa kĩihũ. Ndingĩtĩkĩra gũkũhingũrĩra ũũke ũtũnyariire na rũruka rwakwa, never! Thiĩ biũ na mbura yure ĩrinde makinya maku, kwĩra kabisa! Kwĩra! Kĩihũ gĩgĩcokia, Tiga kũnjĩtigĩra, niĩ ndirĩ na ũũru na inyuĩ. Ningĩ-rĩ, o na ndũngĩakĩreka ndĩkie kwĩyaria? Ngwendaga gũkwĩra ngũtũmĩtwo nĩ mũthee igogo njũke gũkũ twaranĩrie na njogo ngũrũ njũgĩ tũmenye ũrĩa tũkũrehe maendereo thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ nayo njogoo ĩgĩcokeria kĩihũ ĩgĩkĩra atĩrĩrĩ na tondũ ũtukũ ndũtumagwo nguo-rĩ na ndirakuona wega ndĩrona ũkĩiria kĩa mũndũ-rĩ Kaĩ ũtangĩreka gũkĩe tũcire kwĩ mũthenya tũkĩonanaga maitho kwa maitho, ana kwa ana? Tondũ ndĩ na ma ũyũ mũrango ingĩhingũra, ũgũtũgera ngero tũthire. Kĩihũ gĩkĩĩmakithia gĩkĩĩũrithia atĩ ndĩmũrĩe, gĩkĩringa kanua gĩkĩũria njogoo, Tondũ ndũiguĩte mũthamaki witũ mũrũthi nĩarahĩtũkirie watho, aroiga gũtirĩ nyamũ yagĩrĩire kũrĩa ĩrĩa ĩngĩ? Nĩ ũndũ wa mĩrimũ kũingĩha na gũtegwo nĩ andũ makĩenda tũhuke tũthire kaimana, no nginya twĩgitĩre. Njogoo yaigua ũguo-rĩ, ĩgĩkuhakuhĩrĩria mũrango, ĩgĩcũthĩrĩria mwanya-inĩ ta ngiria, ĩkĩona piũ gĩkĩ nĩ kĩihũ tũraria nakĩo. No njogoo yaikia maitho thutha wa kĩihũ-rĩ, ĩkĩona ngui igĩrĩ cia mũciũcio igĩũka icemete, icemete, icemete. Njogoo ĩkĩra kĩihũ atĩrĩrĩ, Reke twĩke atĩrĩrĩ my friend, nĩ tweterere ngui ciũke. Tondũ hakwa niĩ mwene ndirĩ ũndũ njiguĩte. No angĩkorwo nĩguo mũthamaki mũrũthi arahetũkirie-rĩ. ĩcoke ndũgũkĩrĩo nĩ ngui kana we ũtũrĩe na nĩ tũkũhota gũkĩiguithania hatarĩ na ihenya kĩihũ gĩtionete ngui igĩũka gĩeciragia nĩ mĩnyonyo ya njogoo kwoguo gĩtiorire kĩerire njogoo sawa reke ngui icio ũroiga igĩũke wacha zikuje wacha zikuo we we we ona kĩigũ gĩtiarĩkĩtie kwaria gĩkĩrũgĩrwo nĩ ngui gĩgĩtambururwo gĩgĩtinangio tũcunjĩ tũcunjĩ ũhoro wa kĩihũ wathirĩire hau rũgano rwakwa rwathirĩra hau ndiũĩ rũgano rũu rwagũteithia atĩa no ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ mũcori nĩ acoragĩrwo na mũgũthi nĩ agũthagwo ingĩra comment section ũnjĩre rũgano rũu rwa gũteithia kana rwa kũruta atĩa